Ac ar yr un pryd, o'n i'n gallu siarad Japaneg yn eitha da. Uh, yn anffodus rwan, dwi wedi anghofio bron iawn i bopeth. Ond, pan nes i ffeindio allan bod na ddyn o Japan wedi byw yng Nghymru a wedi dysgu Cymraeg, o'n i'n gwybod bod yn rhaid i mi gysylltu hefo fo.
Helo. A, newch chi gyflwyno'ch hyn i ni? Takeshi Koikeiyu fy enw i, ac darlithydd prifysgol yn Tokyo ydw i, o'r enw Daito Bunka, ac rydw i'n dysgu Saesneg, ieithyddiaeth Saesneg ac uh, Cym Cymraeg a diwylliant Cymraeg hefyd. Um, es i i Llanbedr Pontstef am, am 1992 a aros yno am flwyddyn i dysgu Cymraeg a Saesneg hefyd. Ac yeah. uh, yeah. Nes i gwympo mewn cariad ar iaith ac a diwylliant Cymraeg. Felly, ers hynny, rydw i wedi dysgu Cymraeg ac a popeth am Gymru o hyd.
Gwych, ie. Yeah. O'n i eisiau gofyn um, sut ddeithoch chi ddysgu Cymraeg. Oeddech chi'n gwybod am yr iaith Cymraeg cyn mynd i Gymru? Dim byd, dim byd. Ah. Ond, uh, wel, e, aeth uh, rhai fyfyrwyr, fyfyrwraig, i Lambed ar yr un brifysgol, ac uh, dawedon nhw wrtho fi, Yn Japan, cyn i fi fynd i Gymru, um, uh, byddai'n dysgu, byddai'n dysgu iaith gwahanol o'r enw Cymraeg. Ac uh, dysgon nhw i fi, uh, wrth i fi, sut i anganu rhai uh, uh, seiniau anodd fel ll a ll a, a, a ddim, heb ôl hynny, dim byd. Wow. A yeah.
sut oeddech chi'n teimlo pam glywach chi'r iaith Gymraeg am y tro cyntaf? O. Oh.
O. Oh. Wel, nes i deimlo fel fel petai, petawn ni um, mewn byd yn hollol gwahanol. Di byd ar ochr, ochr arall o'r ar ddaear, mm. hollol gwahanol. Ond pan, pan nes i ddarganfod bod pobl sy'n oedd yn byw yn Llanbed yn defnyddio'r iaith bob dydd, nes i sylweddoli bod diwylliant a bywyd sydd yn gweithio gyda'r iaith yn, yn y pentre ac dros Cymru. Felly, nes i deimlo uh, bod uh, uh, gallai uh, amino ar bywyd, ar diwylliant, gan dysgu y mwy yn fwy yr iaith. Mm. Mm. Profiad, ie. Yeah. Um, sut wnaethoch chi ddysgu'r iaith? Drwy siarad efo pobl? Ie, yeah, wel, yn gyntaf, wel, nes i, uh, roeddwn i yn y cwrs yn y, yn y, yn y coleg, ac, uh, wel, ar ôl y cwrs, nes i ddefnyddio'r iaith yn, yn y pentre, yn y, wrth siopa, uh, bob di, uh, uh, barchnad. O, ac heblaw hynny, um, roeddwn i'n aelod o côr yn yr eglwys. Wow.
Ie. Yeah. Um, uh, ma, athrawes, fy athrawes Cymraeg yn y coleg oedd graig y ficer yn yr eglwys. Ie. Yeah. Wow. Ie, yeah, ie. Yeah. Felly, wel, bron bob, bob disil ar o'r uh, um, offeren yn yr eglwys, lle roeddwn ni'n canu emynau, emynau yn Gymraeg, ac um, mm. clywed uh, pregethu yn Gymraeg. Uh, uh, wnaeth y deulu a ficer uh, uh, fy ngwahoddi i, i ginio ac uh, roedd, roedd, uh, roedd hynny um, cyfle arall i ddefnyddio'r iaith yn y teulu. Felly, wel, ie, nes, nes i ddysgu Cymraeg gan, ie, gan defnyddio y siarad a phobl. Yeah. Mm.
A be oedd y peth anodd dda am Gymraeg i chi? Neu, anodd dda?
Ie, yeah, mwyaf anodd. Treiglo, neu... o, oh.
wel, wel, ar y pryd hwnnw, roeddwn ni'n ifanc. Felly, doeddwn ni'n teimlo a'r iaith yn anodd. Pan roeddwn ni'n siarad Cymraeg, roeddwn ni'n fel, fel, fel, fel nawr, roeddwn ni'n siarad a un, unigol. Uh, pers, in, in person. Mm. Ond pan roeddwn ni'n... Um, does dim llawer o gafle i siarad a llawer o bobl yn Gymraeg mm. mewn grŵp. Pan nawr mae ganddon ni uh, gafle i, i siarad a lawer o bobl, neu cyflwyno, neu um, uh, wneud y cyfeiliad gyda'r gyda BBEC, mm. BBEC Cymru. Ie. Yeah. yeah, nes, nes i, er enghraifft, uh, ddoe, Oh. Nes i uh, y cyfeiriad gyda BBEG Cymru. O, oh, waw, ydych chi'n... Ie, ar y ffôn.
Oedd yn anodd iawn. Felly, rhywbeth anodd o yw um, well, deall, wel, clywed yn deall. Ac yeah. uh, siarad am rhywbeth cymhleth. fel mm. economi a... Uh, yeah. yeah.
Mae'n anodd i bobl Cymraeg. Anodd, anodd iawn. Waw, felly da chi wedi bod yn siarad efo'r BBEC, so da chi'n wedi dod reit enwog o oh. Cymraeg.
Un flwyddyn, nes i ofyn, nes i ofyn iddyn nhw i wneud y fideo bach i gyflwyno diwylliant Cymraeg, y diwylliant Japaneg yn Gymraeg. O, oh, waw. Ie, yeah, wnaethon nhw uh, fideo clip bach, rhai yn siarad am uh, Ghibli, rhai am Janice, rhai am bwyd Japaneg, a popeth hollol yn Gymraeg. Felly, ie, yeah, ie. Yeah. Hmm.
A faint o fyfyrwyr fel arfer sy'n cymeryd y cwrs? Wel, eleni, dim uh, bach bach iawn, uh, yeah, llai na pimp, ond uh, well, un blwyddyn nes uh, roedd uh, 60, 60 o fyfyrian yn siarad Cymraeg yn dosbarth. Wel, ie. So mae'n boblogaidd iawn. Ie, ie, un bob blwyddyn, a oes ni naw. Wel, fel arfer, rhwng deg a i gael. Mhm. Ie, ie.
Gwych, gwych. A, wel, dwi'n um, eisiau gofyn, da chi erioed wedi cyfarfod rhywun arall o Japan sydd wedi dysgu Cymraeg? a a rhywun o Japan... Mm. ...i dysgu Cymraeg a... Ie. ...iaith iaith Gymraeg. Ie, so... Wel. ...wedi yn rhugl felly. Ta chi ydy'r prif... O. ...berson?
Wel, mae mae rhai... Wel, mae mae yn bendant, mae un sydd wedi

i Japaneg. Oh. Yeah, Morino, uh, Miss uh, Athrawes uh, Sadoko Morino. Mae hi'n mm. siarad Cymraeg. A um, mae mynogion yn Gymraeg, yn rhigol iawn. Gwych, yeah. gwych.
Yeah. Just un cwestiwn arall, be di'r Cris rygbi da chi'n wisgo? Oh! yeah. Ie, ie. So da chi'n fan o'r rygbi hefyd? Ie, ie, ydw, ydw. A A uh, ie, yeah. ges i. Um, uh, pan oeddwn ni'n uh, uh, pum neu pedwar blynedd yn ôl, daeth BBEG i Japan i wneud raglen am fy nghwrs yn, yn y brifysgol ac uh, roedd uh, na, na, di BBEG, ie, yeah. ac um, Ar ôl, roedd y rhaglen um, wedi uh, beth i broadcast? Ie, um, wedi cael ei ddangos. Wedi cael ei ddangos yn Gymru, ac a daeth llafr o bobl i Japan i gyfarfod gyda fi, ah. oherwydd y hynny. Ie, ac un rhai uh, danion, tri, tri neu dau ddanion, daeth i Japan i gwrdd â fi yn, yn Tokyo, ac uh, dyma han, anrheg o Gymru. O, oh, neis, neis iawn. Ie, ie. O, gwych.
Iawn, a os ganddo chi mm, hoff awdur neu um, gerddorwr Cymraeg? O, Waldo Williams. O, oh, neis iawn. Ydych chi'n gwybod yeah, am uh, Waldo Williams? Ie, ie. Ie. Wel, dwi'n gwybod, dwi'n uh, gwybod dim ond dau farddoniaeth gan, gan Waldo Williams, ei hoffwn ni, wedi bod uh, dysgu mwy y farddoniaeth oh, uh, gan yeah. Anfona. Swnio fel syniad neis i'r flwyddyn newydd. Ie, yeah, ac uh, we, rhaid ni'n hoffi caneuon gan David Iwan. Ie. Yeah. Yeah, yeah. Oce, okay, wel, diolch yn fawr am siarad hefo fi heddiw. Croeso.
Dyna wych, ynde? Dach chi'n nabod rwy'n sydd wedi dysgu Cymraeg? Gadwch i fi wybod, achos dwi'n bwriadu rhoi cyfweliadau i fwy o bobl sydd wedi dysgu Cymraeg. Diolch am wylio!